D'Lëtzebuerger sinn houfreg an d'Europäesch Investitiounsbank begeeschtert. D'Renaturéierung vum Uelzechtdall géif hir streng europäesch Krittären erfëllen, sou de Responsabele vun der BEI. Dat esou gutt a Saache Klima a Waasserschutz, wéi wat d'Biodiversitéit ugeet. Iwwerzeegt hätt si och déi minutiéis Planung. An dofir wier dëse Projet, an deem iwwregens och d'Fest. zwee vun der Péitruss-Renaturéierung agebonne gëtt, och ee vun eelef, déi si an Europa ënnerstëtzen. Monique Kater.
Am Uelzechtdall gouf an der Zäit esou munches zum Monnwee gemat. Wat op de Ferrarispläng nach hodder an hal gelaf ass, gouf riicht gebéit an esouguer méi déif geluecht, fir datt d'Waasser méi Wuppes sollt kréien. Wat méi erof Richtung Beggen scho gëtt, gëtt hei viru gefouert. Wëll hëlleft beim Iwwerschwemmung reduzéieren, wichteg hei am Dall, an d'Géigend gëtt no an no en No-Erhuelungsgebitt. Den Deel Walfer gouf schonn europäesch gesponsert, en Interreg war dat. Elo léint BEI de Lëtzebuerger 9 Milliounen a Steesel kuckt déi néideg Lännereien ze kafen. Alles an allem wier dat hei derwäert de Life-Label ze kréien, dat ass den europäesche Pakt fir d'nees natierlech Maachen vun eise Flëss.

Et c'est pour ça que nous sommes très contents et c'est pour ça que ce projet est exemplaire en fait. Wat hei nach no Zerstéierung ausgesäit, soll a misst an e puer Joer en däitleche Plus fir Mënsch an Ëmwelt sinn. Esou ofgeschnidde Beem an Hecken doen trotzdeem wéi an den Aen, weess och de Ministère. Et ass och näischt, wat mir mat Freed och maachen, an et ass Beem, déi geaalt sinn, wa se wierklech e Sécherheetsproblem duerstellen bei esou engem grousse Projet wéi deen heiten, well se riskéieren iergendwann ëmzekippen, an d'Waasser ze falen, de Leit op de Kapp ze falen, déi hei wäerte spadséiere goen. dann ass dat keng Fro, da mussen déi ewechgemaach ginn. Dat mécht kee mat Freed. Dat muss heiansdo gemaach ginn. Mir probéieren dat esou gutt wéi méiglech ze limitéieren an der Aart a Weis, wéi mir eis Projete konzepéieren. Mee heiansdo geet et net anescht an da muss et halt gemaach ginn. An dat, voilà, mir perséinlech deet dat dann och ëmmer ganz leed. Geet alles bis no bei d'Vëlospist. Déi Saachen, déi kënnen, déi Hecken, déi kënne stoe bleiwen, déi bleiwe stoen. An déi, déi net kënne stoe bleiwen, déi wären, déi sinn, déi wieren elo schonn ewech. Dat heescht, dat wat elo nach do steet, dat bleift och stoen an dat gëtt mat integréiert. De Meander vun der Uelzecht gëtt esou verluet, wéi 1750 war. D'Uelzecht gëtt net kanaliséiert, wéi se hei war. Gëtt erëm an den Zoustand vun deemools zeréckgesat. Dat heescht, se gëtt och da net méi breet gemaach. Mir kréien eng Plaine alluviale, déi méi grouss gëtt. Mir kréien och méi Feuchtgebieter. D'Steeseler géingen hoffen an Zukunft manner Waasser ze kréie bei sech doheem. Dat hei géing bis bei d'Mëllerefer Bréck goen, e gudde Kilometer laang also. D'Regierung géif nach 3 Millioune bäileeën. Lass geet et an engem Mount ongeféier an an engem Joer wier ee fäerdeg.